Bir yzynda ana bina bar-a şo taýda BK-nyň işaretindäki jaý bar-a. Şo jaýyň öňüne kim birinji barsa başlyk bolýa karoçi bir oýun. Polny hemme kim şoň aýdanyny etmeli. Dali sen samsykmaý niýe öýerde bökdüň. Maşyn aljakmaý ýa-da maşyn. Maşyna tapdyň maşyn. Daýan sen heli aşak düşmäpsiň a. Näme men düşýän maşynlar ýok. Tapdyň many maşyn. Ýolki palki. Nawiçogam tapdy. Nawiçok gitdi. Aý bile. Ýykylaýmazmykan hudaýjan.

Hadi çaş bir gezek bir gezek çaşsaň boldylaý. Çaşmaly indi men. Geljek ýyl geldim. Prizindaky uly jaýyň öňüne baryp durmalyda. Ýetdiňmi? Bolýa. Mawa. Aý mugalym. Nahotki şkom.

Bint ýokmy da? So aýtmagy bar sumkaň boşat diýseň boşatmaly da. Gel daşy. Dany gel maňa bir bir bint iki energiýa çykarym da. Bu başlyk, bu başlyk biraz garyp rakmy ýene sorry zatlaryna. Eşiginde bu. Öyle başkalar başlık olanda sen, sana aytmezler yani aydayım. Dani daha başlık olana aydım ayt deyip dur ha. Men na başlyk olsam döwlete 50 gezek oturtdyr diýje. Na bir çagam döwlet de haýsyna ýöne. Näsä döwlet? Güýçli pro oýunçy. Kaçka döwlet bar ýa diýdi näme? Näme şu? Düýpli pro oýunçyga diýjek. Ow Serdar başda streamer stream açanyňda öldüripdim a kime şo birine öldüripdim men. Buram seni. Meni. Bu bir türkçe gürleýän biri. Ow bura sen la buram öňki bar. Berkay mı? Jurnalist. Niki mi? Jurnalist. Berkay niki. O niki mi ne? Yok niki niki. Aha. Bu oýunda kaçka döwlet bar ýadyr. O wagtlaryň ady döwlet dämi? Häzirem bar ya şu wideo. Serdaram birden başlyk boladym göni prizona gämi getir diyja paçinka gämi getirip goýlar. Hey. Adam adam adam. Botlar mı? Botda. Adam ya. Botda botda.

Ony getiriň. Başlyk şolara pul sal beräýdi, ony gidip getiriň diýdi. Dani gidip getiräýsin başlyk. Başlyk. Many baý geba berdi. Dani git alyp gelsin. Onda başlyk näme etsin-ä? Bega özüni bombalasyn. Bom Bega özüni bombalasyn. Öl öl eý, ölmedenem Dani baryp alyp gelsin. Bir zat aýdaýyn, bir zat aýdaýyn, bir zat aýdaýyn. Ant basjak sondan ugradyň men bagyldy beýle prizona ta beýle gitjek bir mosça tarap gitjek döwlet gelip meni alyp gitsin. Ýok ýok sen bize tarap gaýt. Eşdiň başda. Serdar Serdar seni senem senem bir maşyn tapdy bara drop utaytda maňa abaýym getirip ber tekizlik bir selden. Ýupda. Başlyk. Bar başlyk. Başlyk.

Oý bile. Ýör äle. Kasse. Basdyň ýana soňky baran petuk diýip diýýän. Dany syn gaýtýan. Bega maşyny ýapyşyp durar düşmäne. Dani towlanyp maşyndan düşäýmeýin-ow. Dani.

Başlyk hany kim kim birinji şo droplar ali başlyk. Barlap görelim başlyk kim birinji drop alyp bari. Yo droba kim? Kim Daniel kim etdi? Men etdim men men men. Şo droba kim? Ýörende. Tak adamlar bar. Aç! Maşyn git. Başlyk da işaret fişeğini basacak diye. Bega bilen ikisi işaret fişeğini basacak diye. Men drop alıp gelecek size başlyk. Karoçe bar karoçe kim sekizlik prselden AVM getirip berse maňa i şol gapdalynydam DP getirip berse kiçi başly edip goýjak karoçe özüme kömekçi. Oh gel gel äkep bereýin gel. DP bilen sekizlik prsel AVM. Gel başlyk gel bereýin. Başlyk bärde DP ýok ýöne MK bar.

O AVM we başga AVM-ni getirip bereýin şoň elindäkini. Mesele ýok. Başlyk Sonya düzdüm. Şeýle men kömekleşip bilersiňiz. Sonya zatlar gün ýüzüm aýdaýyň aňyrdan aýtsam. Baş göne bula ýalaka bolup çykdy ýöne. Ýalaka adam nämä gerek baş? Gat ýany götere baş gör.

Doktor maga bir zadanie etda senden birazcık wysşl. Düşündiňmi senden güýçli diýer. Poçinkide barmyka başlyk bular. Bolyň ama AVM tapyň AVM tapyň ama. Ana fle zat gelýär drop gelýär başlyk tapyp berjä. Ataýda jandan at at at at at. E kim atýar indi? Bärde biri bar. Biriňiziň okuňyz däl dur maňa degse oýundan çykyň diýen göni lobba. Guda garşaň. Bärde drop. Men garaşjak serede oturjak barjak gel droby.

Rik bu haçanlar eken özlerem. Bak maňa ba- jan beräýiň de bak. Bak jan beräý. Bak Dur, jan dur, dur. beräý. Ay. Bak jan beräý. Başlyk köp poh pohlaýar bu bege oýnamaga goýmadaý başlyk. Aýtma atar goýma şu öňdäki men atmalydym wara.

Hä bular şo tutýan içinde ikisi aňardyda ikisi bar. Benzin bassaňyz ýöne. Benzin ýok. Şu öňdäki jaýyna baraýynmy bulaň? Başyk. Şeýdel şeýdel şeýdel. Hoppa. Bu ýene maşyn Ha bular ýaňkylar.

Ýaňky benzin alaýyň, benzin. Pistolet oýnat, aýda bas. Serdar pistolet oýnat de. Hem aldym. Göreňizmi başlyk? Daway. Men o adam üçin, men o adam üçin janymy orta goýup raşlajak welin başlyk göreňizmi? Şular ýaly adamlar bar. Serdar pistolet oýnat de, oýnuň soňunda hemme kim üçlük müşlük AVM Başlyk. maňa pistolet berer. he. Aw. Of, doňýa başlyk, gaty erbet doňýa. Başlyk men öz janymy orta goýdum, aýdyp görüm başlyk ne üçin? Başyk nirden oyna? Maşyn, maşyn bana gerek. Maşyn bana gerek. Aç, açma da men kav sonundan açtı. Hop hop hop hop hop adam var. Yardım asıldı prosto.

Raşlaýlym başlyk. Men sag tarapdan açylýan başlyk. Bege özi pişkom baraýsynda. Bege sen şordan güýme bular. Bizler sagdan barýas özümiz. Oýýýýy. Başlyk ar kesiji bar. Bu öňümizde mi adamlar bar başlyk? Başlyk beýle gelsene başlyk.

Men şu wişka bir çykyp bilsem özi baş çykmaýan bolar ara. Anasyny aglatjak. Wah. Ne bärden çykylmay eken. Arkamyzdan geläýmesinler ýene. Awa Bege sen arkany gora. Men paka bular bilenam bir sredip görýän näme etdi. Başlyk info barmy? Bege bar patrony be... Ýok. Bar patrony berdiň gora Bege ýaman azlaýmy patron?

Yok üç adam bar. Üç adam bolupdyr. O beýge üç adamam paka beýge ölmeýär. Beýge bir adam öldürip onsaň gitdi. Yo yo beýge ota barýan ýerinde ölýär häzir. Beýge raşlama raşlama. Garaşypdy olar sen. Işede adam barmy bulardan? Kryşada yok ýaly. Aýak. Menä görem yok. Ba- Ýokara çykyp barýarlar. Başlyk başlyk ýokara çykýar. Ýokara çykýar, ýokara çykýar. Bega bega coverda al. Ýokara çykdylar. Şu tarapda. Enemies ahead! Mhm. Seretýän, seretýän. Diýdim bro. Yani Aslan atlara bastık. Raşla, raşla bar.

Ay bile dani dani dani. Indi näme saýlaw geçjemi häzir? Tak. Indi başlyk indi näme bolýara? Ýaňkylaryň arasynda Ýok ýok ýaňkylaryň arasynda iň gowy wezir şo işgär kimdi? Ýylyň işgäri iki müň ýigrimi birinji ýylyň işgäri başlyk. Şony başlyk. Şony saýlama. Ýaňzat däl bir. Dani saýla dani. Meň üçin wepat bolup duhasyny berip.

We şu konseptiň ady nähili bolsun? Kral wezir bolsunmy, başlyk işgär bolsunmy, nähiliräk bolsun, siz özüňiz kommentlerde belläp geçiň. Dogry-däm? Tak, top, topbram aldyk, görşüňiz ýaly, topbram aldyk, täze bir konsept başladyk, oýnamak isleýänleriňiz şu başlyk işgär şeklinde. Ýöne maňa görä başlyk işgär has gowy bolarmykaýyn. Başlyk işgär şeklinde oýnamak islänler kommentda belläp geçiň. Şo bir ýer kartada bir ýeri saýlaýas, şo taýy kim birinji baryşda ýa bolmasa bir başga şekilinde hem adam saýlap bolýar. Nähili çit çi koýt näme bir zatlar etmeli-de. Haladyňyzmy oglanlar? Bega, Dani, Nawiçok. Salam. Ýöne başlygy düzüwli adam bolar a. Men baş men başlyk bolan bolsam bara bilýänler bäge aýdym aýtdyrjakdym. Çeý bile däl meý diýip bara. Menem sen menem sen oturyp dururkakdym. Olarlar halan bolsaňyz bir sany laýkyňyzy alarys kommentlerde görüşýänçek özüňize gowy serediň çao baý baý olarlar baý baý.